Il-ħajja ta' Anabel tiġi lura normal. Fuq ix-xogħol, mal-familja, mal-ħbib li tant kienu qrib tagħha fl-ar żminijiet. Imma f'Marċ ta' 2008 erġajt għamilt scan għax tagħmel scans eh, ħafna drabi. Għamilt scan u tumor reġa tfaċċa issa mhux fl-ispina, fl-ispina veru telaq, imma fil-pulmun.
Din l-aħbar li l-Anabel tixxukja. Kont veru, veru dizappuntata, emmek bkejt, emmek Ħatta wkoll malna li tant inħobb imma spiċċajt iġġieled miegħu. Bdejt ngħidlu ma kif jista' jkun? Iċċelebrajna daqshekk. In-nies daru lejk permezz ta' dal-fejqan li ġibt fil-ħajja tiegħi. X'ħa ngħidulhom issa? Ta' let dawn kbir, insomma. U dik il-paċi li kienet tant qed takkompanjani minn min jannar ta' 2007, bdiet inħossha bil-mod il-mod jekk titlaqli. Waqajt f'self piti u bdejt ngħid għaliex għaliex tajjeb li ngħid li meta jiena ġej diagnosed il-mulej ma tlux. Imma għaliex jien, mulej għaliex jien. Ngħidlu jekk mhux jiena, mhux ħaddieħor speċi jiena minix speċjali biex ma nimraċ. Meta fejjaqni, għatlu ma għalix li li fejjaqt mulej, ma fejjaqt il-ħattijħor. I mean, I was happy with Taf kif kont ferħana bil-marda tiegħi għax il-marda li li kabritni, li li għamlitni nies, li li għamlitni tatni l-ħajja l-marda tiegħi. U saqsejtilu dik, ġifiri vera kont tajba malla, bat f'daqqa waħda nerġaw naddu minn dan il-pari kbir. U ek, kelli din ir-rabja, din din il-feeling ta' kważi vendetta hekk. Kif jista' jkun nerġa' nimrat u nerġa' ngħaddi minn dak kollu li għaddejt għax issa naf naf minn xi xaddejt u kimoterapi u raġġi mu mizbieħ, assolutament mu mizbieħ, ma U rrit nerġa' nitla l-Ingilterra, rrit nerġa' nsib flat, u rrit nerġa' ngħaddi minn komplikazzjonijiet kollha. Imma ma kontx kontenta hekk u niftakar darba minnhom. Erġajt mort hekk nitlob fis-sodda tiegħi fil-kamra tiegħi. U ftakart li Ġesu Ma wedniex ħajja mingħajr slaleb, mingħajr tbatija. Imma wedna il-preżenza tiegħu li hu ħajibqa' magħna sa l-aħħar. Il-ħajja ma tistax tgħixha mingħajr ma tbati, hija parti mill-ħajja. Il-tbatija hija parti mill-ħajja. Imma il-weda ta' dan Alla li ma li qiegħed magħna l-ħin kollu hija veru, jiena mort. Jiena thank God sħabi, il-familja tiegħi akkumpanjawni kullimkien. Kelli mħabba tremenda. Però ma setawx jiġu miegħi meta jiena qed nagħmel scan, ma setawx jiġu miegħi meta jiena qed nieħu raġġi. Però da Ġesù kien miegħi. Il-preżenza tiegħu baqgħet miegħi u baqgħet issostini sal-lum, sal-lum inħossni inħossni hekk mimlija bih. Din il-preżenza din hija l-weda li għamilli, mhux Mingħajr salib, imma din il-preżenza li ħa sostnini. U erġajt hekk għatlu għomu lej kemm jiena ċuċ ma nafdakx. U erġajt dejt nafdaħ bil-ħajja tiegħi. U erġajt dejt nimxi l-qoddim, u erġajt dejt nġielet, u mort l-Ingilterra, u għal-kemm is-sitwazzjoni diffiċli il-xewqa tal-ħajja, rrit ngħix, rrit nibqa' niġġielet.